Ähliňize salam, bu dersimizde e, Jupyter Notebook gurnamak hakda gürrüň ederis. E, Jupyter Notebook bu Pythony ýazmak üçin ýa-da Pythonda ýazan programmalarymyzy programmalarymyzyň e, netijesini görmek üçin, ýa output almak üçin e, ulanýan bir ulanýan bir aslynda onlaýn bolan programma ýa-da ideally bu da bir bu environment. Ilki bilen Jupyter näme şuny göreliň. Ne Jupyter öz web saýty jupyter.org ýa-da jupyter.org we siz muny Jupyter notebook ýazsaňyz Google-a şu ýerden çykar. and it's a non-profit organization created to develop open source software yani open source bu bu yerde siz hiç hili tölemeňize ya da başgaça çykdajy etmeňize gerek yok siz bu ýagdaýda öz python programmaňyzy ýazyp işläp işlemeýänini şu ýerden görüp öwrenip bilersiňiz ilki jupyter notebook saýdyna gitsek ine şu ýerde install bar

Indi mende täim Jupyter Notebook indirilenligi üçin bu gysga wagtda bol säm indiren öňki indirenlerimi görkezdi. Ýöne eger siziňki de öňi indirmedik bolsaňyz biraz wagt alyp biler. Indi şu ýerden download et ýany ýeke-ýeke ählisini nädip download etýänini görkezýär. Biraz garaşmaly bolup bilersiňiz we internetiňiziň tizligine görä wagt alyp biler. Indi biz bunu indirdik. Indi nädip işletmeli? işletmek üçin işletmek üçin bunu yapalım. İlk bilen bizim bir e, faýla ýa-da bir papka e, zerurlygymyz bar. Indi men meselem e, desktopuň üstünde notebook diýip bir papka açdym. Şu ýerde indi men ýazan zatlarymyň ählisi şu ýere save edilýär. Oň üçin näme edýäris? Meselem, diýeli desktopdan meniňki ýaly noutbuk diýip, noutbuk diýip bir papka açyp bilersiňiz ilki bilen. Şul komandy ulanýarys. cd, ýagny change directory. Desktopda meniňki desktop kese çyzyk ýa slash ine şul desktopyň içine girendigini görkezýär. Ine biz desktopa şu ýere girdik. Indi şu ýerde nirä save etjek bolýas? Notebook ýerine. Notebook pakasy. Onda notebook ýazýas. Indi bu notebookyň içine girdi. Enter basdyk. Notebookyň hem içine girdi. Indi o ýere biz nämäni save etjek bolýas? Näme işletjek bolýas şu papkanyň içinde? Jupyter. Jupyter notebook işletjek bolýas. Enter basdym. Indi bu meni Jupyter-iň öz web-saýtyna getirdi. Indi Jupyter-iň öz web-saýtynda hälki notebook papkasyny açdy indi. Notebook papkasynyň içindäkiler indi şu ýerde görkezilen. Şu ýerdäkileri maňa Jupyter-iň içinde açdy. Indi men nädip bu ýerde e, Python kod ýazmaly? Şu ýerde new bar. New-de ine Python 3. Python 3 kod ýazjak bolýan. Python 3-e basdym. Çykdy ine. Meselem islendik zat ýazyp bileris bu ýerde. Meselem print komandyn ulanyp hello world diýýärler emma kim ýöne biz hello world dälde salam älem ýa-da anda durupdak salam sada obaň sada mallary men siziň bla bla bla ýazyp Run-a basanymyzda şu ýerde şonuň at puduny görkezmeli. Ýagny ýöne edil şu wagt görkezenok. Meň internetimde ýa-da Jupyter-iň özünde bir problema bar, problema bar edil şu wagt. Şu ýerde run-a basanymyzda siziň netijäňizi görkezýär ýa-da ýöne bir goşmak iki ýazyp run-a bassaňyz şu ýerde üç görkezmeli. Ýöne edil şu wagt meň Jupyter-imde problema bolup dur, ýöne bir keleme bolupdy. Siz özüňiz şu ýerlerden araşdyryp görseňiz diýendäm, ine beýleki synap görmek isleýän zatlaryňyz bar bolsa ýa-da ine inde duran wagty shift enter bassaňyz ikinji bir laýn çykarýar. Ve sizin şu yerdeki indeki yazan zadınız mesela birinci line yazan zadınız şu yerde mesela aşağına başka başka zatlar yazsanız dine şu line dakları rana bassanız Diňe şu laýnda akylan autpudyny görkezýär. Ikinji laýnda, bu ýere geçirip rana bassaňyz, diňe şu ýerdäkileriň autpudyny görkezýär. Ýagny bir faýlyň içinde üç-dört dürli Python kody ýazmagyňyza mümkinçilik berýär. Ine, her laýnda aýry-aýry kodlar ýazyp bilýäňiz. Şular ýaly, galanlaryny görüşdirersiňiz we save etseňiz, indi şu ýerden faýl save as diýýär. Meselem diýeli, bla bla nokat py diýip save etseňiz, Python file let save et ýagny nokat paý ahyr paý load bolsa python file save eden zanyňyzam ine ýapaly live şu ýere geldim neje üçin he nokat paý we bu ýere gelen zadymyzam biziň ýa häki notebook papkasynyň içinde geçer şular ýaly we bu ýerdenem komand promptyň içinde biziň eden işlemimizi görkezýäni ýaňky ýazanlarymyz eden zatlarymyz şu ýerde save edilýär internetden gelýär komand prompta komand prompta bu notebook papkasyny iberýär şu ýerde ähli eden işlemimiz save edilýär şular ýaly gysgaça galanam beýleki dersimizde göreris